Uchafbwynt a diweddglo y tymor rasio un nifer oedd yr Hillbilly Sprint, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Chwaraeon Modurol Canolbarth Cymru ym Mhontrhydfendiged, ac wrth y llyw unwaith eto Emyr Oily Evans.
Wel Emyr, mae'n amser ni'r flwyddyn unwaith eto. Ydy, mae wedi dod rownd unwaith to, ydy, ydy, ydy, ydy. Ti sy'n gyfrifol am trefnu'r Hillbilly Sprint 'ma, pam gwed? Yym, wel, Just end of season autograss bash yw e fod, a mae jyst wedi tyfu, a mae, wel, mae pob fath o geir, mae popeth, basically, just diwrnod o just gael i fynd. Fel arfer, amser ni yn chargio de, mae'r ar, arian i ni'n neud i gyd yn mynd i charity, sneb yn neud i mae'r emas fe, a mae pob un yn supporto'n dda o'r adeg nhw. Beth mae tywydd eddi?
A tywydd yn gwrdd, tywydd yn gwrdd eddi, mae'n sych, dim rhy dwym, Obviously November ond yy mae'n sych so 'na peth mwya. Sy lawer gwech sy'n un Tenerife fel y boi arall sy'n trefnu'r event un Dani ond mae 'di mynd ar ei holidays i Tenerife a gade fi yn yy i chanol i. Ti'n neud job fi'n da iawn, clatsia mlan! Diolch.
Ac un arall yn ei chanol hi ac wrth ochr Oili yn cadw rheoledd ar bawb, Wyn Jones.
Mae Thomas yn boblogaidd yn ofnadw eleni, ni'n cael dros hanner cant o geir yma. Pob un yn ei joio, i fi'n bob iddi o'r pethau bach fa sy gyda ni, mae rhain yn cadw'n sŵn ofnadw. Cadw'r cwm ar ddyn fi'n credu. Bydd y rhan fwyaf bois o'r Autograss nawr roed y ceir mae gadw eleni nawr a paratoi erbyn blwyddyn nesa, gobitho, ni'n credu yn Teifi, ni'n dachrau ar y degfed o mis Mawrth blwyddyn nesa, os bydd y tywydd yn ffafriol. Shwt peth yw'r ceir Autograss ma a'r tarmac sych de, achos sim diffs yn cefn lot o'r hyn? Na, ddim yn credu mae'r diffs yw'r problem fwyaf, ond uh, mae rhaid fi yn iwso breaks off uh, motorbikes, a maen nhw'n lle mlaen ar hwy yn iawn, ond uh, maen nhw'n cael lot o sport y lawr. Chi ofyn i Tonto Gine, fi oedd e'n uh, stryglan am bach a'i frecs ffra.
Felly dyma ni, Michael Tonto Bailey yn ei gar rasio glas dosbarth 7. Y rhediad cyntaf yw hwn, mae dal yn llaith felly gan bwyll Tonto. Ond mae gymaint o bwer yn y car ma, mae e bron yn amhosib i gadw'r peth mewn llinell syth. A mae mynd rownd corneli yn broblem mowr. Tanliwio rhyfedda yn fyna trwyn y car ddim eisiau troi miwn o gwbl, felly dros ben y teiers a fe. Y bonnet yn codi yn amlwg, mae'r ddamwen wedi torri rhywbeth. Ond Tonton agosau at y chicane o deiars. Y trefnwyr wedi gosod rhein i arafu'r ceir. Wel, mae'r chicane na'n sicr wedi arafu Tonto. Wel, Michael, wethau, beth o'n mlaen da ti tro na, gwed? Uh, ges i bach o cwbl o moments lan top, uh, bach o off ar y chicane, chicane diwetha do lawr rhyw. Bach yn slick tam brec o oddi. A dim gormod o niwed, so ti mas eto? O, dw, mas to, to bach o, bach o sledjo. Plygu ster yn am nôl, ond fi'n mas to am bach o sport to. Siwt beth yw'r clas sefn a'r darmag, de? Mae fe'n thing bach yn anodd i dreifo ar tarmac. Troi mewn mae'r problem. So, ni wedi codi pressures yn te as all nawr, so gobeithio bydd yn bach yn well tro ma. Sa'n credu bod hwnna'n dala ar to, ti'n mo?
Sdim syndod bod eisiau mwy o ar, felly man i bant yng nghwmni Tonto unwaith eto. Tro ma, da mwy o bwysau ar yn y tyres, cofiwch, mae hwnna siŵr o helpu. Wps. Gormod o ar tro na falle. Wel Tonto, ath i o ddrwg i was. Do, oedd e not good. Dod off lane yn dda, ond cytys i bach o cornel a oedd Amco Barrier yn eistedd tu ôl i'n aros i fi. So, not impressed, ond good sport. Na fe de, amen am eddi. Wel, falle nawr, ni'n mynd i'r cyfro car, fi wedi ffeinio rose joint, so jyst misio folten y nut ar ôl i fi nawr. So, falle mae gobeth, ond sa'n credu ni heddi. Gair o gyngor i ti, ceg etre er mwyn dyn, sim doi eb dri. Un arall oedd ddim wedi cael y cychwyn goredd, Stephen Smith. Llithrig iawn ar y ddau rediad cynta, cut a push 9-11 fel siwyn. Trydydd rhediad yw hwn. Y trac wedi sychu wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen, ond dal yn digon llithrig i ddal rhywun mas. Car Tonto dal wedi barco yn y ca. Wps!

Olew ym mhob man, yn gwneud y cwrs llithrig hyd yn oed yn fwy heriol i'r gyrwyr. Ond gyda'i drod ar y sbardun, y cyflyma ar y rhediad cyntaf oedd Sam Davies, peiriant motobeic yn ei gar e, gyda chorff ysgafn dros ben. Rhyw ffordd yn llwyddo i gadw'r rheolaeth fyna ac yn cwpla'r cwrs mewn dwy funud a 36 eiliad. yn gwthio i'r eitha ac yn defnyddio pob modfedd o'r hewl. Tair eiliad yn unig y tu ôl iddo fe oedd Colin Griffiths yn nosbarth y ceir arbennig. Unwaith eto corff ysgafn dros ben gyda digonedd o bŵer. Ail y tu ôl iddo fe oedd y cyn-enillydd Nigel Pitt, ond rhyw ffordd oedd ei gar e'n wahanol iawn i'r lleill.

The weights push this together, which gives you a higher gear. But at the same time, this rear bout goes in.
Ie, disgrifiad gwych a chyn i chi ofyn, peiriant a gêrs allan o feic eira. A mae'r mwg o gylyniad yw pheiriant doi strôc, ond yn hynod o effeithiol. A dyma i chi frenin y mynydd, Emyr Oily Evans yn y Darien. Yn nabod y cwrs yn well na neb. Cychwyn da iawn iddo fe yn y tri ucha. Ond wedi pedwar rhediad allan o'r chwech, oedd pethe'n edrych yn dywyll arno.
Mae'n edrych yn serious, Oily. Odi, mae hwnna yn edrych yn serious. Bach o uh, moisture yn y plugs. Ond ti di neud cwpl o rediadau yn barod, ond gys i'n ffwd am ffyrnu? Na, na, na. Fydni, ni trwy dŵr yn gwylod fel awr, bach o standing water, so fi'n gobeithio na fydd yw e, a dim dŵr yn How's yr engine? So os ydyn nhw'n mas o fyny, ni yn...
Ond, yn anffodus i Emyr, oedd y darian wedi cael hen ddigon. Un oedd yn arwen i ddosbarth oedd Teifi Autogras 66, Darren Thomas.
Ei, siwm mae'n mynd, Darren? O, na, reit, bach yn slic yw i. Na di. So'i mor slic a mae'n mynd rhwng car neu'r autogras, cofia? O, mwy slic na hwnnw. Wir?
Aye, I'm sat back in my own car. Ia, ond dylai mynd ar y porfa fan hyn, ar ochr y trac.
Saffach mynd ar y porfa wrth ochr y trac, meddai Darren. A dyna oedd meddylfryd Nathan Jones hefyd. Ond aroswch funud, dim car rasio glas sydd gyda Nathan. Byddai'n ofalus, neu ti'n mynd i dorri rhywbeth? Nathan, beth ddigwyddodd, gwed? Uh, bach o rhedeg mas o talent dwi'n credu. uh, Dylen ni mewn trwy ffens ar fit slick a uh, dylen ni ben y colli i wing. So, bach llai pwysau dyn ni'n o'r ymryn nesaf siwed. Run nesa, mae rhaid ti cael y car mas gynta. Dyma lle bydde set o deiers rasio glas yn helpu. Ie, na fe, parcwch yn y car yn saff mas o ffordd. Allan am ddiwrnod o sbort i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn yr un car oedd y tad a'r mab o Nant y Coe, Gwyndaf ac Alun Jenkins. Ond wedi cwpl o rediadau, roedd 'na ddifrod i splitter y darian.
Pwy sy'n talu am y splitter newydd? Fe.
Pwy sy 'di torri o? Fe.
Ie, wel, ie, wel fi, ie, fi dorrodd e, ma' rhaid fi gyfadde. Dwi 'di clywed bod chi'n wella fel ma'r dydd yn mynd ymlaen. Odi, wi'n credu bod wedi cael ffliw neu hanwyd o trwm neu rhywbeth, ti'n fe? A sut mae'r mab yn mynd heddiw?
Sa'n credu bod e ddigon o foi i ddreifo on a fast, ti'n fe? A pwy sy'n curo?
Uh, sa'n siŵr, sa'n siarcod times to, sa'n subseto gormod o gento.
Wel fe gewn ni weld pwy oedd ore nawr. Dyma'r ddau yn dechrau gyda'i gilydd, Alun a mab yn y sgrin ucha, Gwyndaf ar y gwylod. Ac yn barod mae Gwyndaf ar ei ôl i, Alun yn rhoi gwers i'w dad ar shwt mae gyrru Darian. O, Gwyndaf yn llithro yn fynna ond yn llwyddo i gadw reolaeth. Alun trwy'r gât ac erbyn i Gwyndaf gyrraedd y gât mae e bron i ddwy eiliad y tu ôl. Tipyn o waith gyda Gwyndaf i wneud nawr. Trwy'r chicane, Alun yn dala mlaen i'r blaenoriaeth. Techneg gyrru hollol wahanol gyda'r ddau. Alun yn dewis defnyddio'r gears isel a Gwyndaf yn y gears uchel. Rownd i'r chwith cornel hir cyflym a Gwyndaf yn ennill amser nôl. Defnydd gwyndaf o'r gears yn well yn amlwg. Mwy o afel falle yn y gears uchel a mae'r bwlch nawr lawr i eiliad rhwng y ddau. Alun dal yn arwen o drwch blewyn. Gwyndaf lan i'r pedwerydd gear a'r pumed. Alun yn newid lawr i'r ail gear. Erbyn diwedd y darn yma mae'r bwrch lawr i dri chwarter eiliad. Agosai at yr adfail darn sobor o lithrig fan hyn a thro Alun yw i golli tun y darian, a cholli amser. A Gwyndaf sy trwy'r gât yn gynta'. Dringo lan y rhiw unwaith eto, mae Gwyndaf yn y trydydd gier tra bod Alun yn yr ail ac Alun yn talu'r pris. Pen ôl a darien unwaith eto yn llithro. Ond nawr ry'n ni gallu cyhoeddi wedi chwech rhediad, er mai Gwyndaf enillodd pedwar allan o'r chwech, Alun oedd yn fuddugol, deg eiliad yn gynt na'i dad.
Wel Richard, dwi'n lico dy siwt di. Mae'n anodd credu bod Howard wedi gwasgu mewn i hwnna un pryd. Wel, mi'n bod bach yn worrying i fi nawr, really, nhw. Hei, Howard! Dwch o fe fi di ffindio! Mae hwnna wedi cael ei dwy'n offline dillad adre. A mae di shrinkio erbyn nhw'n.
Ie, yeah. wel, y siwt yn amlwg yn dal i weithio. Richard yn cwpla yn drydydd yn osbarth y ceir al i ffordd. Ail oedd Barry Davies yn yr Escort. Ond yn ennill y dosbarth, Richard Rees yn ei Honda CRX. Yn ennill dosbarth ceir rasio glas oedd Darren Tomos. Paul Bailey oedd y car wedi ei addasu ore. Ond yn y trydydd safle allan o bawb, Craig Wilshaw. Colin Griffiths oedd y car arbennig gore a'i amser e yn ddigon da i fod yr ail gyflyma allan o bawb. Ond yn fuddugol ynghynt nag unrhyw un arall, Sam Davies o Aberhonddu. Ail i Gwyndaf Jenkins y mae'r llynedd ond yn codi un safle yn uwch eleni i ennill. Ond beth oedd y gyfrinach? It's a Super 1100 Super Blackbird Mobike engine. It's driving for a Quaife gearbox and it's very, very quick. Ie, yeah, ti wedodd e Sam.